Alo. Alo. Keçê îmanê. Keçê por kurê bi xalê min birehî min ribişte xwe dibe a poçiya birê te revandî û biriye. Ez ku zanim bê wî ji kur birine wax wax li min malik xirabê wax ma ev tifalê sîh û yek salî ê şer û eskeriyayî law keçê pê ribişte xwe ez ku zanim bê reqmayî na mam zanîn be reqmayî derxistan nê dava te. Welleh welleh ji niha û heta saet heft golê wik ve negeriya. Ez kefir û ser kefir li Qamişlo nahêlim. Ke baba we tevê wer derketa. Ev îro diro sûk vala bûne û dengê mitorê di dûlab li bajêr dîsa kêm bûye. Asayîş û displîna leşkerî cardî bendê xwe yî kontrolê danîne û hemleya leşkeriyê dest pê bûye. Destê şervanê te sag be. Ti zane Ebu Reş li vê rekê nehewcey dîsa ez bê temeşevanê me wê parastim jara xelek amê îro bûn zaf çû. Dawlat Hetim gilkî dubare bûyû kerrûyê û nehewceyê bi parastinê jî bikir ji qewla hadika hesaba be zûyî ne wextê be. Gera dê dê dest pê bike dê. Dibêjin her mirovek di hindirê xwe de pêwîstiya wî bi sê tişta heye, xwetêrkirin, xwe zêdekirin, xwe parastin. Ême me xwe bi têrkirin û xwe zêdekirin girtiye û xwe parastin ji me re ne lazim e. Mafiyadin. Ji bo ku em zêde poxê hev dernexin û rûpelên kevin venekin, her yek ji cem xwe di lîkolînê bike bê di dîrokê di çend cara kurd bûne esker ji dijminê xwe re. Tiştê ku ez zanim bûne esker ji tirk û faris

Ev bavê kalkê min e di cêşê inkîşarî de eyamê Osmaniyan. Û ev jî kalkê min e. Şifêrê ceneralekî Ferensî bû. Hentûrê diajot. Û ev jî bavê min e. Di cêşa Sûrî de hêzê taybet bû. Di firqa çara de. Ka sûretê te? Tu xwe nêka ev tifalê sî yek salî yê eskeriyê ye. Ez bawer im we ji meqseda me fêm kir. We ji meqseda me fêm kir û berê jî gotinek heye dibê em ji aşiqê celadê xwe ne. Piştî ev krîza golsûrî derket rejîmê ji bo leşkeriyê tesrîha eskera da sekinandin û seferberiyê îlan kir. Seferberî seferberî! Sed oxira xêrê bi devê riya wade. Aslan eskeriya Sûrî mero diki zilam û wî dielîmî ne raştname Sûliyê. Got na tepşe kir be û a ji vê zêdetir ew wek erkek welatparêzî ye li ser her yek ji me. Ji bo vê yekê Destaya Parastinê di dawiya du hezar û çardeh hêzên erkê xweparastinê ava kir,

Yanî anha şûna ku zarokên me neh sal û deh sala eskeriyê bikin, wê salekê tenê bikin. Salek û mehek îhtîfaz. Salek tenê ji ber ew meha dawî giş bi feyaşê û îcaza tesrîhê dire. Û şûna wek berê di Şam û Helebê û Lubnana dibitariqe, wê di eskeriya xwe di ya li Qamişlo be, ya li Hesekê, Pir pir wê her dê razorê. Hejmara şervanên hêzên xweparastinê zêdetirî pazdeh hezar şervan e. Ev çil û du perwerde bi rêxistin dibe. Hih. Perwerda çil û du dua. Deya Sîdî got ev eskeriya apoçiya ma dewra pênca ez ê rêxê di rê xwe di bidim. Û hih. Bo çil û du perwerde. Rîx bi şebabê mikyajê peyda nebû. Me we cîb qîrê da. Her. Ev çil û du perwerde bi rêxistin dibe û hîn jî berdewam e. Di her perwerdeyekê de ev hêza ha li rastî hemleyeke ji reşkirin û êrîşê tê. Displîna leşkerî li ser bendê kontrola xwe Ciwaneke kurd bi lêdan û darê zorê dibe leşkeriya neçarî. Asayîşa PYD'ê êrîşî malê welatiyan dike û hejmareke ji ciwanan li ser şîvê radike û wan binçav dike. Leşkerên bi navê Hêzên Xweparastinê zarokên çardeh salî ji dibistana xwe direvînin û wan tevlî hêzên leşkerî dikin. Wa xwa xwa çawa bû we çawa kir? Herê ca rê şaştî û kêmanî derdkevin lê newlojî? Ev ne şoxlê erkê xwe parastin yexê şoxlê arkê parastin e. Wela ti rêbazê wilat heyata xwe nedî. Tişkî wilo roda ye. Ji van mînakê wilo pirr in. Xewna me yî bi sala bû got rojekê em xwedî hêzek bin. Matmayî dimînim ku îro em xwe jê didin alî û armanca dijmin pêk tînin. Şervanên hêzên xweparastinê hêza me ne lawê me ne. Hêza ku şervanê wê na xwîn li ser vê xakê rijan dibe, hêjayî ku mero rêz û hirmetê ji wa re bigire. Ala wê ramûsi û di ezmana de bilind bike.